Ja, geet de Mikro. Gudde Mëtteg a Merci fir Är Präsenz haut hei. Bon, Dir gesitt, hei ass de Panel e bësse méi genderbalanced wéi dee vu virdrun. Voilà, haut ass e Solidaritéitspakt decidéiert ginn. Et ass wichteg vläicht och nach eng Kéier drop anzegoen, firwat d'Regierung eng Tripartite ageruff huet a firwat et wichteg wor, fir elo eben ze handelen. Mir woren am Fong am Fong am Gaang an hate gehofft aus enger Covid-Kris erauszekommen, d'Enn vun engem Tunnel ze gesinn. Mir sinn dunn eragefall an eng Krichssituatioun. Russland huet d'Ukrain ugegraff, wat wierklech d'Situatioun fundamental geännert huet. Dat huet Impakt op d'Weltwirtschaft. Dat ass, ech mengen, dat gesi mer alleguerten, dat bréngt eng Imprevisibilitéit Mat sech, wat ëmmer problematesch ass. D'Croissance ass a ganz Europa substantiell nees no ënne revidéiert ginn. D'Energiepräisser an domadder natierlech och d'Inflatioun sinn op en Niveau gesprongen, dee mir och säit ganz laangem net méi kannt hunn. An anere Wieder, mir sinn am Fong elo an enger Wirtschaftskris an et ass haut nach, Wierklech ze fréi fir ze gesinn a wéi eng Richtung dat geet, wéi laang dat dauert. Wourëmmer goung et der Regierung an de Sozialpartner hei an der Tripartite? Éischtens d'Aarbechtsplazen ofzesécheren, dat ass extrem wichteg. Zweetens d'Kafkraaft vun de Leit ze erhalen, besonnesch vun deenen, déi op de méi niddreger Plaze op der sozialer Leeder stinn. an de Leit an den Entreprisen och Vertrauen a Previsibilitéit ze ginn. Och am Ausland, mengen ech, oder vis-à-vis vum Ausland ass et ganz wichteg, de Message ze ginn, dass Lëtzebuerg e Stat ass, op deen d'Entreprisen souwéi och d'Bierger ziele kënnen, wann et ufänkt méi schlecht ze ginn, wa mer an enger Krisesituatioun sinn. Ech mengen, dësen Accord huet also och eng wichteg Signalwirkung iwwert deem eraus, wat mer hei dann ganz konkret och fir d'Bierger a fir d'Entreprisë maachen. D'Äntwert eeben hei drop ass de Solidaritéitspakt. Et ass e ganz gudden, équilibréierte Pak. Éischtens nach eng Kéier kloer ze soen, dass mer alleguerte Bekenntnis zum Index hunn. D'Indextranche vum Abrëll, déi Fält, déi wäert falen. D'Entreprisë kréie Previsibilitéit. Et wäert 2022 an 2023 just eng Indextranche d'Joer ginn. D'Indextranche, déi de Moment fir den August virgesinn ass, wäert dofir op den Abrëll 2023 verréckelt ginn. D'Entreprisen, déi vill Energie verbrauchen a lo besonnesch impaktéiert sinn, kréie konkret Hëllefen. D'Leit kréien de Kafkraaftverloscht, dee se doduerch iwwert déi 8 Méint hunn, an och plus den Impakt vun der CO2-Steier an de Joren 22 an 23 kompenséiert, esouguer iwwerkompenséiert. De Premier huet jo schonn en Iwwerbléck ginn, och vun deem ganze Pak an der Chamber. Do wor en Debat de Mëtteg. An ech wëll dann hei vun dëser Geleegenheet profitéieren, fir dann op déi verschidden Aspekter anzegoen, och déi finanziell Aspekter anzegoen. Do wëll ech dann haaptsächlech op dräi Punkten Iech informéieren, éischtens iwwert den neie Crédit d'impôt énergie, zweetens iwwert d'Reduktioun vu 7,5 Cents um Liter Bensinn Diesel a Masutt, an drëttens och eng Referenz maachen op déi nei Garantië fir Bankgepreeën. De Minister Fayot wäert dann och explizit dono méi genee op d'Aidë fir d'Entreprisen agoen. An ech si ganz frou, dass d'Madame Thussing an och den Här Allegrezza hei sinn, an ech wëll hinnen zwee an och hiren Ekippen hei och nach eng Kéier wierklech e ganz, ganz grouse Merci soen, well dat woren elo ganz, ganz laang Deeg, A ganz kuerz Nuechten, wou ganz vill hei dru geschafft ginn ass, well ech mengen, d'Statistike vum Statec, fir dat Ganzt, wat mer hei maachen, ze beleeën, dat ass am Fong d'Basis dofir. Dat heescht, do ass ganz vill Aarbecht geleescht ginn op där Säit. A wéi gesot, nach eng Kéier och Ärer Ekipp, Här Allegrezza, villmools Merci an och der Madamm Tussing an hirer Ekipp, déi eis ganz vill Grafike gemoolt hunn, fir dorop hinzekommen, wou mer dann elo gelant sinn. Dann, wéi gesot, éischtens wëll ech da puer Wieder soen iwwert den neie Crédit d'impôt énergie. Fir deem säi Montant ze bestëmmen, huet d'Regierung de Statec gefrot, genee auszerechnen, wat de Kafkraaftverloscht ass vun esou engem Indexrapport. De Statec huet seng Berechnunge gemat, en toute Indépendance, wéi dat ganz normal ass. An de Statec huet eis du gesot, wat de Kafkraaftverloscht ass an der Moyenne, och pro Mount dann, wou den Index net fält. Dat ass fir e Menage vum am éischte Conti am Jor 22 84 Euro de Mount, am Jor 23 55 Euro. Fir e Menage am zweete Quinty mécht de Kafkraaftverloscht am Joer 22, de Mount wou den Index net fält, 76 Euro aus. Am Joer 23 läit dee Menage schonn nees am positive Beräich. All aner Quintyen hunn dann statistesch gesinn kee Kraaftkraaftverloscht méi am Joer 22. Wann een all d'Mesuren dann och en compte hëlt, an ech mengen, dat muss een awer fairerweis maachen, well dat entsprécht jo dann och der Realitéit, déi Deel dann och vun dësem Pak sinn, ofgesinn natierlech vum Crédit d'impôt. Op der Basis, op där Basis hu mir dann en neie Crédit d'impôt entworf, dee mir dann de Crédit d'impôt, Energinen. Deen neie Crédit d'impôt gëtt pro Persoun gerechent. Dat ass ganz wichteg. Wann een an engem Menage, also zu zwee Leit schafft, da kritt dee Menage dee Crédit am Fong zweemol. Dem Statec seng Berechnunge wore pro Menage. Mir hunn dat geholl a mir hunn et op d'Leit eenzel iwwerdroen. Dat heescht, dat ass schonn do eng grouss Iwwerkompensatioun. An dat gëllt hei souwuel fir d'Salariéen wéi fir d'Independanten, wéi fir och d'Leit an der Pensioun. De Crédit d'impôt gëtt all Mount ausbezuelt, wou den Index net fält, a priori also wärend den aacht Méint vun August bis Mäerz, August 22 bis Mäerz 23. Fir Salariéeën a Pensiounen tëscht 936 Euro a 44.000 Euro d'Joer, dat ass also den éischte Quinti, ginn et dann mat dësem Kredit 84 Euro de Mount. De Montant geet dann erof bei Salairen a Pensiounen zwëschent 44.000 Euro an 68.000 Euro d'Joer. Do si mer dann am Quinti zwee, kréien wéinstens 76 Euro dann de Mount a vun 68 Euro un gëtt et dann progressiv bis op null Euro de Mount erof. Dat ass also eng Mesure, déi ganz kloer sozial gestaffelt ass. An ech mengen, dat wor, wat hei fir d'Regierung a fir verschidde Sozialpartner trotzdem ganz, ganz wichteg. Déi Leit, déi dann de qualifizéierte Mindestloun an de onqualifizéierte Mindestloun hunn, kréien domadder souguer all Mount méi kompenséiert, wéi se kritt hätten, wa den Index gefall wär. Mir bezuelen och 22 an 23 all Mount, deen den Index geréckelt ginn ass, dee selwechten héije Montant aus, obschonn laut Statec 23 am Fong am éischte Quintile e méi niddrege Montant virzegesinn wär. Voilà. Mir bezuele keen dee Crédit pro Persoun, ech hunn dat schonn eng Kéier gesot, obschonn d'Perte vum Kafkraaftverloscht, esou wéi de Statec et ausgerechent huet, wéi gesot, sech ëmmer op de Menage bezunn huet. An och anescht wéi déi zwee Komma fënnef Prozent, déi een duerch den Index bäikritt, sinn hei d'Montanten beim Crédit d'impôt steierfräi. Mir hunn et also kloer mat enger Iwwerkompensatioun ze dinn, an ech géif Iech vläicht gären e puer Beispiller dozou ginn. Eng Persoun, déi an der Steierklass 1 de Mindestloun verdéngt, also 2.257 Euro, kritt pro Mount netto 42 Euro méi, wéi se kritt hätt, wann den Index gefall wär. Eng Persoun, déi de qualifizéierte Mindestloun verdéngt, also 2.708 Euro, kritt pro Mount 38 Euro méi, wéi se kritt hätt, wann den Index gefall wär. E Monoparental, dee 4.300 Euro brutto de Mount verdéngt, also schonn am zweete Quinti ass, kritt all Mount 31 Euro netto méi bäi, wéi e kritt hätt, wann den Index gefall wär. E Jonggesell mat 5.125 Euro brutto de Mount kritt nach 22 Euro méi bäi, wéi wann den Index gefall wär. En fait kritt eng Persoun an der Steierklass I, déi ënner 5.700 Euro brutto de Mount verdéngt, méi en héije Montant kompenséiert wéi deen, dee se iwwert den Index kritt hätt. An der Steierklass zwee gëllt dat fir e Stot mat engem Revenu bis zu 5.000 Euro brutto. Virum allem awer ass et wichteg, nach emol drun z'erënneren, dass d'Zil vun der Regierung ni wor, de Rapport, e Report vum Index ze kompenséieren. Ech mengen, dat ass, dat ass kloer. Eis ass et hei drëms gaang, de Kafkraaftverloscht ze kompenséieren, dat op Basis ze maachen vun de Stattex-Rechnungen, wou jo den Index net annuléiert gëtt, mee reportéiert gëtt. Da géif ech zwee Wieder soen iwwer d'Remise op de Präisser vun de Pétrolsproduiten. Dat ass eng Mesure, wéi mer se iwwerall och am Ausland gesinn an déi och vun de Gewerkschafte gefuerdert ginn ass. Soubal dat entspriechend Gesetz wäert a Kraaft sinn, a bis Enn Juli 22, wäert de Staat dann ebe 7,5 Cent zum Präis op der Pompel iwwerhuelen, deem also um den entspriechende Montant wäert erofgoen. Mir ginn hei net un d'Accisen an also och net un d'CO2-Steier. Déi 7,5 Cents gi vum Pétrolier vum Präis Ofgerechent. Dat ass also eng Nettoreduktioun. Dofir gëtt e Gesetz gemaacht, wat elo ganz kuerzfristeg wäert op den Instanzewee geschéckt ginn. D'Reduktioun trëtt a Kraaft, soubal dann dat Gesetz en vigueur ass. Dat heescht net, dass de Präis wäert agefruer ginn, well d'Präisser weider mam Marché natierlech variéiere wäerten. Si wäerten ebe just 7,5 Cents méi niddreg sinn, wéi se ebe soss wären. Op engem Tank vu 50 Liter mécht dat ëmmerhin 3,75 Euro aus. Grad d'Leit, déi fuere misse wäerten dat, mengen ech, ze appreciéiere wëssen. Mir maachen dann och eng nei Garantie fir Bankeprêten nom Modell vun de Garantien, déi de Stat schonn och am Kader vun der Covid-Kris ginn huet. D'Banke kënnen dee System, kennen dee System an dee System, dee fonctionnéiert och. Mir wäerten dee System also soi-disant reaktivéieren, fir deenen Entreprisen, déi hei viséiert sinn, kënnen ze hëllefen, fir eventuell Liquiditéitsenkpäss ze iwwerbrécken. Dann erlaabt mer, fir Iech e puer Wierder ze soen iwwer d'Implikatiounen dann fir d'Staatsfinanzen. De Solidaritéitspakt huet e Gesamtvolume, wann een dat esou kann nennen, vun 1,335 Milliounen, 1.335 Milliounen. Dat sinn also bal zwee Prozent vum PIB. Dat ass e zolitte Montant. Den neie Steierkredit, Crédit d'impôt énergie, wäert eis 440 Millioune kaschten, well d'Studenten an d'Beneficiairen vum REVIS net vum Steierkredit beneficiéiere kënnen, hëllefe mer deenen dann. D'Studienhëllefen, do wäerte mer dann e Montant vun 10 Millioune weider asetzen. A bei der Upassung vum REVIS, wéi och fir d'Personnes gravement handicapées, wäerte mer se weider ënnerstëtze mat 4,5 Milliounen. D'Remise vun de 7,5 Cent um Bensinn an Diesel bis Juli. An de Masutt, dat wäert bis Enn des Joers goen an net just bis Enn Juli, wäert eis ëm déi 75 Millioune kaschten. D'Revisioun vun der Subventioun Loyer wäert eis 5 Millioune kaschten. D'Reform vun der Primm E-House am Logement wäert eis zwou Millioune kaschten. An d'Aide aux entreprises, do wäert den Här Fayot natierlech och méi prezis drop agoen, wäert eis 250 25 Millioune kaschten. Dat ass elo en Total vun e bëssen iwwer 760 Milliounen. Do si mer dann also plus ou moins bei engem Prozent vum PIB. D'Mesurë vum Energiedesch, déi jo och en direkten Impakt op d'Kafkraaft hunn, déi och mat agerechent woren am Statec senge Statistiken, Dodriwwer hate mer scho kommunizéiert. Déi sinn op engem Montant vu 75 Milliounen Euro. Dat Ganzt also zesumme leie mer bei 830 Milliounen. Dobäi kommen dann nach bis zu 500 Millioune Garantien, déi de Stat dann iwwerhëlt, déi ech jo och kuerz mentionéiert hat. Bon, dat si ganz vill Suen, mä ech mengen, dat mécht mech natierlech als neie Finanzminister, setzt mech an eng particulière Situatioun. Mä ech mengen, an ech sinn och wierklech iwwerzeegt dovunner, datt déi Suen hei wierklech gutt investéiert sinn, well d'Alternativ, näischt ze maachen, mengen ech, wär mëttelfristeg fir eis Gesellschaft, fir d'Leit, och fir d'Entreprisen fir eis Wirtschaft am grousse Ganze vill méi deier ginn. Gläichzäiteg muss ech soen, méi, mengen ech, wär wierklech elo hei och net dra gewiescht. Mir wëssen net, wat geschitt, mir wëssen net, wou d'Situatioun mam Krich eis hiféiert, mir wëssen net, wéi et weidergeet mat den Energiepräisser, mir wëssen net, wéi et weidergeet mat der Inflatioun. Wéi ech scho gesot hat, mir haten 2021 quasi erëm en équilibréierte Budget am Zentralstaat. Eigentlech hätt dat gutt Resultat dann och eng Verbesserung fir 2022, also dëst Joer, hätt kënne mat sech bréngen. Mee bon, elo huet d'Situatioun sech geännert, dat ass esou an elo maache mer dann dat Bescht draus. 22 war bis elo am Budget en Defizit vun 1,2 Milliarden Euro virgesinn. Wéi gesot, d'Situatioun ass elo e bëssen eng aner. Et ass eben elo, datt mer an enger Krichssituatioun sinn an der Ukrain an allgemeng d'Verschlechterung vun der Konjunktur, déi dat dann och mat sech bréngt. Deementspriechend wäerten dann och eis Recetten manner gutt ausfalen, leider. Donieft kommen dann elo och d'Mesurë vun dësem Solidaritéitspak, soudass mer 22 awer nees méi en zolitten Defizit wäerten hunn, dee kéint a Richtung zwou Milliarden Euro goen. Bon, et ass ganz, ganz kloer och meng Responsabilitéit als Finanzministesch, dofir ze suergen, dass dat heiten alles net aus dem Rudder leeft. An datt mer och eisen Triple A behalen. Den Triple A ass fir mech, an ech menge fir soss och keen, weder an der Regierung nach soss hei am Land, eng Formalitéit. An en ass keng Selbstverständlechkeet. Et ass awer de Garant fir finanziell Stabilitéit vun eisem Land, vun der Zouverlässegkeet a vun der Attraktivitéit vun eisem Land. Dat ass a bleift extrem wichteg fir mech a fir d'Regierung. Deen hei Pak entsprécht och de Recommandatioune vun den internationalen Organisatiounen, FMI, OCDE. Déi hunn eis alleguerten à répétition soulignéiert, datt net nëmmen eis, mee alleguerten de Länner, déi an deenen Organisatioune vertruede sinn, datt mer misse ganz gutt oppassen, datt déi Mesuren, déi geholl ginn, sozial cibléiert sinn an och an der Zäit limitéiert sinn. Also keng strukturell Mesuren huelen. An ech mengen, dat ass och, wat mer hei maachen. Mir maache sozial cibléiert Mesuren a mir limitéiere se an der Zäit. Ech géif hei ophalen an dann dem Här Fayot, et mir leed, ech wollt elo e bësse laang dem Här Fayot d'Wuert ginn. A fir mech ass et och ganz wichteg, dass, dass nom Här Fayot dann och d'Madame Thussing kann e puer Wieder zum neie Crédit d'impôt Energie soen. A wann Dir Froen hutt, da äntwerte mer ganz gären dodrop. An dass dono de Serge Allegrezza och eis kann nach méi Backgroundinformatioune ginn, well ech mengen, alles, wat mer hei gemat hunn, ass baséiert op Informatiounen vum Statec. Dofir ass dee Volet och ganz wichteg ze verstoen. Ech soen Iech Merci. Jo, schéine gudde Mëtten och vu menger Säit. Wa mer am Dezember d'lescht Joer nach an där lescht, an där viregter Tripartite net wierklech eens waren iwwert de Constat vun enger, vun enger Kris, a vun, vun enger Wirtschaftskris, deemools ware mer nach éischter an enger Perspektiv vu Relance vun der, vun der Économie, vun enger vun engem Rattrapage no der Pandemie, wou wierklech och d'Ekonomie staark geboomt huet, waren trotzdeem schonn eng Rei däischter Wolleken um Himmel. Esou ass et esou, datt mer haut am Kader vun dëser Tripartite wierklech alleguerten de Constat gedeelt hunn, datt et wierklech grav Problemer gëtt, déi och en direkt Handelen Opfuerdert hunn. Mir hu gesinn, dass et ëmmer méi, dass natierlech d'Energiepräisser, déi schonn héich ware seit September d'lescht Joer, nach méi duerch de Plafond gaange sinn, dass och eng Rei Liwwerketten net méi fonctionnéieren, dass d'Präisser vu Matières premièren an d'Luucht ginn an dass och den allgemenge Kontext fir d'Wirtschaft ëmmer méi komplizéiert gëtt. Dat ass en Tableau, dee gemoolt ginn ass vun de Représentanten vun der UEL am éischten Deel vun der Tripartite. An dee Constat ass, mengen ech, breet gedeelt ginn tëschent all de Sozialpartner an och duerch an och vun der Regierung. Mir hunn, wat zum Beispill, fir nëmmen ee Beispill ze ginn, wat d'Explosioun vun den Energiepräisser an och d'Präisser vu verschiddene Matières-premièren ugeet, do hu mer gesinn, dass Dezember 2021, also an der Evolutioun vun de Präisser seit Dezember 2021 mat Referenz op 2019, zum Beispill beim Gas eng Augmentatioun do war vu plus 900 Prozent, beim Stroum plus 800 Prozent a bei Stolschrott a Koffer plus 60 Prozent. Dat si just. Dat ass just ee Beispill vun Energiepräisser, Matières premièren, déi duerch de Plafond gaange sinn. An et sinn nach eng Rei aner esou Incidencen, déi mer nach net genee mesuréieren, mee déi, wéi gesot, deen Tableau awer relativ kloer duergestallt hunn an och wierklech gewisen hunn, dass mer elo mussen handeln. An dofir sinn ech frou, dass mer déi Tripartite haten. Et war eng gutt Tripartite, wou mer e seriösen Dialog gefouert hunn, och well mer dee Constat do gedeelt hunn ënnert Partner ronderëm den Dësch. Et war eng laang Diskussioun, eng grëndlech Diskussioun, wou mer eis échangéiert hunn, wou mer eis Zäit geholl hunn, fir mateneen ze schwätzen. Och wann ech natierlech bedauern, dass den OGBL elo net bei dësem Accord dobei ass, dass dat hei u sech vun deem Point de vue en Accord partiel ass, esou sinn ech awer frou, dass de Modell vun der Tripartite sech bewährt huet. An ech géif och wierklech gären deene Partner, déi hei matgemaach hunn, e grouse Merci soen, der UEL, dem LCGB an der CGFP. Si hunn. dat gemaach, wat verantwortlech ass fir d'Leit, déi u Kafkraaft verléieren an am meeschten drënner leiden. An d'Yuriko Backes huet dat elo just gutt illustréiert unhand vun e puer Beispiller, wéi déi Crédit d'impôten do wierken, awer och fir d'Wirtschaft, déi duerch d'ganz turbulent Zäite geet. Dee Pak, dee mer verhandelt hunn, dee Solidaritéitspak, wéi de Premier en haut an der Chamber, fannen ech, gutt genannt huet, setzt den Index a kenger Aart a Weis a Fro, mee e limitéiert en, zäitweileg op eng Indextranche dëst Joer an eng d'nächst Joer, am Abrëll 2023. An der Hypothees vu dëst Joer géif nach eng falen, wat jo probabel ass no de Chiffere vum Statec. Wann eng weider Tranche dann d'nächst Joer géif falen, esou gëtt déi ëm 12 Méint reportéiert, si gëtt net annuléiert. Dat ass wichteg. An wat och wichteg ass bei dëser Tripartite, ass, dass et e kloert Bekenntnis ginn ass vun all de Partner ronderëm den Dësch, Regierung, UEL an natierlech och Gewerkschaften, zu deem wichtegen Instrument vum Index. An ech sinn och immens frou, dass haut an der Chamber esou e breede Konsens ronderëm dësen Accord sech konnt fannen an och eng ganz staark, ganz staark Bekenntnis erëm eng Kéier Zum Index, Den Index ass a bleift e wichtegt Instrument vun eisem soziale Modell, vun eisem sozialen Zesummenhalt, mee ech mengen, et ass richteg an néideg an dëser Zäit, och fir der Wirtschaft déi néideg Previsibilitéit ze ginn op zwee Joer, fir eben deen Ajustement um Index elo op eng temporär Aart a Weis ze maachen. Dat wat mer maache mat dësem Solidaritéitspak ass awer och wichteg fir eis weiderhin déi néideg Marge ze loosse fir d'Zukunft ze plangen. Dat ass gesot gi vun de Représentant vun der UEL. Mir sinn an enger Transformatioun vun eiser Wirtschaft. Mir mussen eis Wirtschaft dekarboniséieren. Eis Wirtschaft digitaliséiert sech, an déi zwou Transitioune musse mer och begleeden duerch déi néideg Investissementer, duerch déi néideg Kofinanzementer, déi mer mussen als Stat maachen. Dat maache mer ganz vill am Wirtschaftsministère, dat gëtt och natierlech am Finanzministère gemaach. An et ass wichteg, datt deen. Zu deen de Solidaritéitspak eis déi néideg Marge de manoeuvre do léisst, fir weiderhin Aiden ze maache fir d'Dekarbonéierung, d'Digitaliséierung, awer och fir nei Secteuren opzebauen, sief dat de Space oder d'Santésstechnologien oder munch aner Saachen, déi mer nach weider développéieren. Ech fannen et gutt, dass dee Solidaritéitspak elo och budgetär esou ass, dass mer net relativ schnell dono musse mat engem neie Zukunftspak oder wéi en am Volksmund heescht, Spuerpak, dann nokommen. Ech géif gären kuerz agoen op déi verschidde Mesurë fir d'Betriber aus dem Solidaritéitspak. Déi, dat ass engersäits sinn dat Mesuren, déi deenen Entreprisen direkt hëllefen, déi ënner de Suitte vum Krich an der Ukrain leiden an déi och ënner der héijer Inflatioun a besonnesch ënner den héijen Energiepräisser leiden. A wéi ëmmer bei Mesuren, déi de Betriber zegutt kommen, geet et och hei ëm Mesuren, fir d'Aarbechtsplazen ze preservéieren. Dat ass erkannt ginn, datt mer hei alleguerten an engem Boot sëtzen. Wa mer eppes maache fir eis Betriber, dann ass dat natierlech och gutt fir hir Belegschaft. Dat ass och e Constat, deen een ëmmer erëm mécht, wann ee bei d'Betriber geet op den Terrain, wéi enk do wierklech déi Relatioun do besteet. Mir hu kuerz a laangfristeg Hëllefen an dësem Solidaritéitspak. Aus Siicht vun de Betriber ass sécherlech déi wichtegst Mesure déi fir d'Kompenséierung vun den héije Stroum a Gaspräisser. Vun där Hëllef kann all Betrib profitéieren, deem seng Energiekäschten 3 Prozent op d'mannst vum Chiffre d'affaires ausmaachen. Dat sinn déi sougenannt energieintensiv Betriber. An dat sinn net nëmmen Industriebetriber, déi fënnt een an alle Secteuren, déi vill Energie brauchen. Mat där Aide kompenséiere mer 30 Prozent vun de Méikäschten, déi iwwer eng Verdueblung vun den Energiepräisser erausginn. D'Formel ass e bësse komplex, ech spueren Iech elo do den Detail, mee dat ass, dat ass ongeféier de Schlëssel. Eng kleng oder mëttelgrouss Entreprise kann esou eng Hëllef vu bis zu zwou Milliounen Euro Ufroen iwwert déi ganz Period vun deem Temporary Framework, dee vun der Kommissioun gemaach ginn ass, fir den Ukrain-Krich, d'Suitte vum Ukrain-Krich opzefänken. Wann dann nach eng Perte d'exploitation dobäi kënnt, da kann den Taux op 50 Prozent goen a bei verschiddene Betriber esouguer op 70 Prozent. Eropgoen. Déi ganz, déi finanziell Enveloppe vun där ganzer Hëllef ass 225 Milliounen Euro. Déi zweet, méi kuerzfristeg Hëllef si staatlech Garantien, wann e Betrib e Prêt bei enger Bank mécht, d'Yuriko Backes huet dat schonn ugeschwat, Dat ass esou ongeféier wéi dee Covid 19 Prêt, wou mer jo och staatlech Garantien drop ginn hunn. An do ass, dat ass eng Enveloppe vu 500 Milliounen Euro, déi awer natierlech net mussen decaisséiert ginn. Dat ass eng Staatsgarantie, déi op deene Prête spillt, déi vu kommerzielle Banke gemaach ginn. Dat sinn alles Mesuren, déi mer an der Tripartite festgehalen hunn, wou mer elo natierlech nach mussen e Gesetz dozou maachen a wou mer och nach dann Zu deem Gesetz muss e vun der Bréisseler Kommissioun e Feu vert dozou kréien. Ech hoffen awer, dass dat änlech wéi dat bei de Covid-Hëllefen de Fall war, och schnell an zäitno ka geschéien. Bei deenen Hëllefe fir d'Energiepräisser, dat si Projeten, déi ech mam Claude Turmes zesumme maachen a wou mer da wäerten le moment venu, wann déi Projeten um Dësch leien, och nach eng Kéier doriwwer kommuniquéieren. Mir hunn och prinzipiell an der Tripartite festgehalen, dass mer eng weider Aide maache fir d'Betriber aus der Constructioun, dem Liewensmëttelhandwierk an dem Transportsecteur. Dat sinn alles Secteuren, déi ënnert deene ganz héijen Dieselpräisser leiden an déi awer par ailleurs net ënnert déi energieintensiv Aiden do falen. Dat ass eng Aide, wou mer den Detail allerdéngs nach mussen ausschaffen. Dann hu mer eng weider Mesure, déi zwar allerdéngs scho geplangt war, mee déi och elo kënnt an déi an dësem Solidaritéitspak elo dran ass, dat ass de Kompensatiounsmechanismus fir Méikäschten aus dem ETS-System. Dee gëtt direkt no der Ouschtervakanz deposéiert an iwwert dee Kader, dee virdru schonn bestanen huet, mee deen elo erneiert gëtt, kënne mer hëllefen ausbezuelen, déi wéi gesot am Kader vum europäeschen Emissiounshandel vu CO2-Zertifikater d'Méikäschte kompenséieren. Dat ass besonnesch eng Hëllef, déi wichteg ass am Stolsecteur. An do hu mer eng Enveloppe bis 2030 vu 500 Milliounen Euro, déi awer allerdéngs scho budgetiséiert war, déi also net hei an d'Enveloppe vum Solidaritéitspak dran ass. Mir hunn doriwwer eraus och natierlech, an do kucke mer, do kucke mer an d'Zukunft, wéi gesot, an d'Energie a Klimatransitioun si mer amgaang ze kucken, wéi mer kënnen eise ganzen Aideregimm upassen op dat, wat elo vun der Kommissioun kënnt. Dir wësst, dass do Reflexiounen amgaange si fir de ganze Kader vun den Aides d'Étaten unzepassen un déi Transitioun. Do kommen nei Instrumenter, wéi zum Beispill Infrastrukturprogramme, Investissementer ze erméiglechen, fir och nach méi an der Kreeslafwirtschaft ze maachen, bref fir déi ganz Transition verte et digitale do nach besser kënnen z'accompagnéieren an ze co-finanzéieren. An dat wäerte mer och Enn des Joers wahrscheinlech dann op den Instanzewee bréngen. Dat ass jo eng vun deene grousse Lektiounen, déi mer aus dëser Kris zéien, dass mer musse méi onofhängeg gi vu fossilen Energien, dass mer, wéi gesot, eis Wirtschaft mussen dekarbonéieren. An dat geet eben iwwert, och iwwert de Wee vun Hëllefen, fir eben d'Betriber bei där Dekarboniséierung z'ënnerstëtzen. Do geet natierlech dann och, dat geet och driwwer, dass mer déi néideg Expertise an de Betriber kréien. Hei soll en État des lieux gemaach ginn, eng Analys, fir dass all eenzelne Betrib eng kloer Opstellung ka maachen, wou en Potenzial gesäit, fir Aspuerungen ze maachen. Mir wëssen, dass dat insbesonnesch bei klengen a mëttlere Betriben, e Problem ass, well dat alles natierlech kascht. An do si mer do och amgaang mat Luxinnovation eng, en neie Programm opzestellen mam Numm Fit for Sustainability, wou de Wirtschaftsministère dann deen État des lieux do ka maachen a bis zu 70 Prozent vun de Käschte vum Consultant, deen dat mécht, dann dee Moment och iwwerhuelen. Dat ass eng maximal Aide vun 100.000 Euro. Och méi laangfristeg nach ass eng Hëllef ausgeluecht, fir datt d'Betriber méi e proppere Fuerpark kréien. Erëm eng Kéier do zesumme mam Claude Turmes féiere mer eng finanziell Ënnerstëtzung an beim Uschafe vu Camionnetten a Camionë mat niddregen Emissiounswäerter. Mir wäerten parallel dozou och eng Hëllef aféiere fir generell d'Betriber bei hiren Dekarbonatiounsprojeten ze ënnerstëtzen. Och do ginn d'Detailer nach zesumme mam Energieministère ausgeschafft. Dat si grosso modo déi Mesuren, déi mer elo huele fir de Betriber ze hëllefen. Ech mengen och do, datt dat, grad esou wéi dat, wat mer bei de Stéit maachen, en équilibréierte Pak ass, wou mer wierklech kënnen do op eng ponktuell Aart a Weis intervenéieren, ouni Helikoptersuen iwwert d'Betriber ze streeën. Dat ass och gesot ginn am Kader vun der Tripartite, Mir mussen cibléiert schaffen, mir mussen och e Signal gi vu Sobriétéit, datt mer wierklech am Gaang sinn an um Wee si vun der Transformatioun vun eiser Wirtschaft. An ech mengen, datt dee Solidaritéitspak och wat den ekonomeschen Deel ugeet, wierklech deem Usproch gerecht gëtt. Ech géif dann domadder d'Wuert ginn un de Serge Allegrezza, deen eis, mengen ech, eng Kéier kann explizéieren, e bësse wat déi Approche do mat deene Quintillen, wéi dat funktionéiert an och, mengen ech, well et, mengen ech, wichteg ass ze verstoen, wat do den, Jo, de Point de départ ass vum, vun der Kafkraaft a wéi, wéi mer dat, wéi mer dat berechent hunn. Merci, Madame Minister. Här Minister, ech schwätzen deen Dokument fir grouss Statec, do drop steet. Dat ass en Dokument, wat och zum groussen Deel an der Tripartite iwwert all déi iwwert all déi Deeg an Nuechten an Weekender benotzt ginn ass, wëll ech e puer puer Erklärungen dozou ginn. Ech mengen, ech elo grad nach héieren an der Debatt an der Chamber, dass do bemängelt ginn ass, dass net genuch Informatioun doriwwer zirkuléiert, an ech mengen, hei kënne mer dann eng Partie eng Partie dovunner ginn. Also d'Mandat war dat fir ze soen, Wat ass den Impakt op de Pouvoir d'achat, mee d'Verdeelung och dovun a kucken, vun deenen, déi manner verdéngen, an déi, déi méi verdéngen, dat heescht déi Quintilen. Déi Quintil ass ganz einfach de Revenu vum Menage, vum Klengst bis zum Gréissten, all Kéiers par Tranche vun 20 Prozent vun de Leit. An de Quintil, Quintil 1 zum Beispill, dat ass e Revenu brut, dee geet da vu bis 44.000, an dann d'Quintil 2 geet vu 44 bis op 68.000. Dat heescht, et ass wichteg ze ënnerscheeden, Déi ënnerschiddlech Gruppe vu Menagen selon le revenu. Déi zweet war d'Kompetitivitéit an dat drëtt och war d'Transition énergétique. An eis Previsioun vun der Inflatioun, déi mer publizéiert haten, déi huet gewisen, dass éischtens emol eng Tranche géif am Abrëll falen, Pile poil, dat ass muer. An déi zweet, leider bei 100, bei 100 Dollar de Brent, de Baril de Brent, wäre mer dann, lande mer am August. An do ass et awer esou, dass dat e bësse schnell kënnt an d'Betriber hunn net d'Méiglechkeet, hir Produktivitéit bis zu deem Zäitpunkt esou eropzebréngen, dass se kéinte esou e Schock och këinten absorbéieren. An dofir ass et normal, dass am Fong ee misst e bësselchen hinnen déi Méiglechkeet ginn, dat ze kompenséieren duerch eng Erhéijung vun der Produktivitéit. Dofir brauch een awer Zäit an dann och déi Imprevisibilitéit. Ech mengen, dat spillt och eng ganz grouss Roll, well mir als Previsionisten, mir gi vun der Hypothees aus, dass mer e Brent hu vun 100 Dollar, mee ech hu elo grad gekuckt, e läit elo bei 108. A mir wëssen net, wat den Zar vum Kremlin nach alles decidéiert. An dee Moment kann e Schock sinn, deen d'Inflatioun nach vill weider dreift. An dofir ass et effektiv wichteg, dass een hei eng Previsibilitéit kritt, doduerch dass een dee Moment och den Index dann déi nächst Tranche ëm e Joer ka verschiben. An där mir sinn, wat ganz wichteg ass, d'Madamm Backes huet dat gesot, mir sinn ausgaange vun der Perte de pouvoir d'achat. Dat ass eng ganz wichteg Notioun. Wat hu mer gemaach? Mir hunn einfach gekuckt, d'Depensë vun de Menagen, Energie a Non-Energie, säit, säit scho just virun der Pandemie 2019 plus d'Pandemie bis 2021 an eng Previsioun op 2022, hu mer gekuckt, wat sinn d'Depensë, wéi sinn déi evoluéiert Proquintil, dat heescht, an dat hutt Der an Ären, op enger Grafik hu mer dat duergestallt, déi och der Tripartite virgedroe ginn ass, op der Säite 4, do gesitt Der ganz gutt, dass, dass wann ee kuckt pro par rapport zum Revenu, gesäit ee ganz gutt, dass déi méi Aarm, déi defavoriséiert, bezuele vill méi, also hir Dépense par rapport zu hirem Revenu si vill méi héich, donc eng Inegalitéit an der Consommatioun, an dat bréngt natierlech dozou, dass eng Perte de pouvoir d'achat probabel ass. Allerdéngs kuckt een och op der anerer Säit, wat sinn déi verschidde Revenuen. An do hu mer dann eng Rei vu Simulatioune gemaach. Dat ass dann dee Tableau op der Säite 5. Deen ass ganz vill an der Tripartite benotzt ginn. Do sinn déi verschidde Simulatioune. Wat do wichteg ass ze gesinn, déi ass par Quintile, dat ass, wann den Index géing fonctionnéieren Abrëll an August, dann ass eng e staarke Perte de pouvoir d'achat, wann ee soss keng Mesurë mécht. Also den Index ass schonn e gutt Instrument, mee geet an dëser Situatioun net duer a speziell net fir déi manner, fir déi manner favoriséiert. Duerno war jo den Energiedësch, Connefs, eng ganz Rei Mesurë sinn do decidéiert ginn an dat huet natierlech och gehollef. Mee mir hu festgestallt, dass, wann een dann d'Indextranche reportéiert op d'nächst Joer, dann ass awer nach e Gap, dee muss, dee muss dann, deen, deen an entsteet, dat heescht eng Perte de pouvoir d'achat fir de Q1 an de Q2, dat heescht ënnen an der Distributioun vun de Revenuen. An dat sinn 419 Euro an 380. Dat sinn déi rout Zuelen, déi op dem Tableau 3 sinn. Do gesitt Der fir 2022, wat eigentlech verluer gaangen. An dat war den Dat war am Fong geholl d'Basis vun der Diskussioun, wéi kënne mer dee kompenséieren. An déi ganz Négociatiounen sinn, hu sech dorëmmer gedréit an et hunn een allerhand Mesurë gesicht am Dialog, déi dat dote kéinte kompenséieren. Do wäert d'Madamm Thussing doriwwer schwätzen, iwwert de Crédit d'impôt, dee schlussendlech zréckbehale ginn ass. Mir sinn och hei an enger Logique ménage, well mir sinn, mir maachen Enquêtë bei de Ménagen, esou wéi d'Leit wunnen a liewen. A voilà, dat heescht, dat ass eng Logique ménage. Mee vun der Aide, déi kommen, dat si Foyers fiscaux. An dat heescht, dat ass am Fong geholl en Instrument, wat, muss ee soen, nach méi generéis ass wéi dat, wat de Statec momentan do ausgerechent. Ech muss soen, wann ech elo d'Zuele kucken, déi beschloss gi sinn, ass et wierklech eng staark Iwwerkompensatioun. Déi rout Zuele verschwannen da komplett hei. De Pouvoir d'achat ass dee Moment gedeckt ënnen an ech muss soen, déi déi méi verdéngen, kommen och läit, den Tableau weist dat, pouvoir d'achat, kommen net schlecht ewech. Voilà, ech bleiwen do dobäi stoen. Ech mengen, Dir hutt d'Zuele genuch schonn héieren an ech mengen, d'Madame Thussing ka lo soen, konkret wat dat fir déi eenzel Ménagen, wat dat duerstellt. Jo, villmools Merci. Gudde Mëtteg dann och vu mir. Et ass villes gesot ginn. D'Madame Finanzminister huet Iech d'Detailer erkläert vun dem Crédit d'impôt, wéi e schlussendlech wäert proposéiert ginn. Ech brauch do net méi all ze vill dozou ze soen. Den Här Allegrezza huet Iech d'Origine vun eisen Diskussiounen erkläert an notamment dee faméisen Tableau. Mir hunn als Steierverwaltung iwwer déi lescht Deeg an déi lescht Wochen eng ganz, an Nuechten, jo merci, eng ganz Rei Variante proposéiert, wéi ee kann iwwer de Wee vun den direkte Steieren déi Perte de pouvoir d'achat do kompenséieren, respektiv iwwerkompenséieren. Et war relativ schnell kloer, datt de Wee vun engem Steierkredit u sech dee war, deen hei ubruecht war an deen och vun der Regierung a vun de Sozialpartner esou erwünscht war. D'Diskussioune ware bësse méi laang am Detail vun esou engem Steierkredit an notamment an de Montanten vu sengem Steierkredit. Mir hunn eis éischt Proposen ugefaange gehat, andeems mer eigentlech wollte mat de bestehende Steierkreditter, wéi mer se haut kennen, spréch de Crédit d'impôt salarié, Crédit d'impôt pensionné an de Crédit d'impôt pour indépendants, eropgoen, zousätzlech zu deem anere Crédit d'impôt, wéi mer e kennen, dee ronderëm de Mindestloun et en nach gëtt. Bon, schlussendlech hu mer dann decidéiert, fir en neie Crédit d'impôt ze proposéieren, och, mee net nëmme wëll mer u sech e bësse méi large an den Tranches de revenus wollte goen, déi hei dovunner bénéficiéieren. Ech erënneren drun, datt déi bestehend Crédits d'impôten, datt déi fir d'éischt emol eropginn, ier se um Maximum ukommen, fir dat elo ontechnesch ze erklären. An da sinn se um Maximum an da ginn se haut bei 80.000 Euro d'Joer ginn se op Null. Bon, hei war et elo erwënscht méi ze maachen, och wann dat elo net onbedéngt noutwenneg gewiescht wär op Basis vum Tableau vum Statec. Duerfir hu mer dann elo virgesinn en neien anzeféieren. An deen neien, d'Madame Backes huet et erkläert, soll u sech esou lafen, datt all déi Leit, déi e Salaire an d'Pensioun kréien, respektiv bei den Indépendants muss mer nach kucken, wéi mer et wëlle maachen, mir mussen jo elo d'Gesetzer schreiwen, zäitno, wéi d'Madame Backes sot, mee trotzdem, mir mussen se dann awer schreiwen, datt déi quasi aacht Mol supplementar zu hirer Pai a mam Ausbezuele vun der Pai vum Patron am éischte Quintil 84 Euro bäikréie pro Mount. An am zweete Quintil dann tëschent 84 a 76. Am drëtte Quintil gi mer dann progressiv erof op Null, wat wéi gesot méi ass wéi dat, wat mer haut iwwer Crédits d'impôte maachen. Laut Tableau vum Statec, dat ass hei gesot ginn, hätte mer vill manner kënne maachen, fir de Pouvoir d'achat auszegläichen. Et ass bewosst decidéiert ginn, fir hei de Pouvoir d'achat ze iwwer. kompenséieren, notamment an den éischten zwee Quintillen. Mee ech wollt awer dozou soen, datt, och wann dat net de But recherché war, den Effet vun där Mesure ass, datt mer u sech notamment an deenen zwee Quintillen elo méi maachen, datt déi Leit méi erauskréien, wéi dat, wat se kritt hätten, wann déi Indextranche normal gefall wär elo am. Déi nächst, déi virgesinn ass, d'Madame Backes huet et gesot. Voilà, vläicht nach ze soen, et ass och ugedeit ginn, an deene Montanten elo vun deem neie Steierkredit sinn déi Kompensatiounen scho mat dran fir d'Augmentatioun vun der CO2-Steier, souwuel fir 22 wéi fir 23. Fir de Rescht, d'Detailer leien um Dësch. Ech stinn gär zu Ärer Verfügung, wann der Froe sinn. Merci. Merci, Madamm Tussing. Voilà, ech mengen, ech hoffen, Dir gesitt mat all den Explikatiounen, déi vläicht haut an der Chamber, déi de Premier ginn huet an déi mir Iech och elo konnten hei ginn, dass dat heite wierklech e ganz, ganz seriö, ganz zolitte Pak ass, deen am Interêt vun de Bierger vum Land ass op der enger Säit an haaptsächlech eeben an deenen, awer net nëmmen, an deenen ënneschten Quintillën, 1, zwee, mee och, mee och 3, fir wierklech, ganz gutt d'Kafkraaftverloscht ze kompenséieren an op där anerer Säit den Entreprisë vum Land hei entgéint kënnt a si och ënnerstëtzt. Ech mengen, an deem Sënn ass dat heite wierklech win-win. Dat wore keng einfach Diskussiounen, et wore laang Négociatiounen, mee ech menge mir sinn op eiser Säit op alle Fall wierklech, wierklech zefridden domadder an ech hoffen, dass dës Explikatiounen dann och utile wore fir Iech. An mir stinn lech natierlech ganz gären zur Verfügung fir Froen. Gudde Mëtteg, David Marques fir de Quotidien. Ech géif nach eng Kéier méi prezis d'Fro stellen zur Indextranche fir 23. Also de Calcul vum Statec no ass keng fir 23 virgesinn, wann ech dat richteg gelies hunn. Kënnt Der dat confirméieren? Voilà, gutt, dann, Biff? Dee verschiebe se net, ne? Also dee verschibe se op 23, mee dat ass eng regulär fir 23, ass net virgesinn am Moment. Voilà, gutt. Mee da stellt sech d'Fro, déi ech och virdru schonn an der Pressekonferenz ugestallt hunn, gestallt hat. Am Communiqué vun der Regierung steet, dass, falls eng weider Tranche fir 23 géif falen, dat heescht eng regulär, géif d'Tripartite eng Kéier zesummekommen. An Dir, Här Fayot, hutt awer elo gesot, wat och am Dokument steet, wat mer kruten, dass Falls 23 eng géif halen, géif se automatesch decaléiert ginn. Wat ass do elo richteg? Kënnt d'Tripartite eng Kéier zesumme, falls 23 eng Tranche fält, oder ass et d'office decidéiert, datt se egal wéi op 24 decaléiert gëtt? Ech hoffen, ech hu mech kloer ausgedréckt. Also déi Clause de rendez-vous, déi war, déi ass gefrot gi vun de Gewerkschaften, déi deen Accord mat ënnerschriwwen hunn, fir effektiv nach eng Kéier an där Eventualitéit sech och ze gesinn, wann dat géif antrieden, wat natierlech dann och géif mat sech, wat géif heeschen, datt d'Inflatioun vill méi héich ass wéi dat, wat wat mer elo virausgesinn. Mir sinn a ganz onsécheren Zäiten. Mir wëssen net, mir wëssen en fait net, wat d'nächst Joer wäert geschéien. Et ass keen eng Kristallbull, effektiv dat hänkt dovun of wéi deen de Krich do evoluéiert, wéi wat fir eng Repercussiounen dat huet weltwäit op d'Wirtschaft. Mir hunn de Moment, also ass Shanghai erëm an engem Lockdown. Dat si Saachen déi mer net um alleguerten elo um Radar hu well mer alleguerten an d'Ukrain kucken, mee déi awer och riseg Implikatiounen kënnen hunn op d'Weltwirtschaft. Dat sinn alles Entwécklungen déi mer haut net kennen an dofir huet et eis awer weis geschéngt, fir do eben am Kader vun der Tripartite eis esou eng Méiglechkeet ze ginn, fir e Rendez-vous. Nichtsdestotrotz ass dat anert och richtig, an dat wäert och de Prinzip bleiwen, dass mer u sech, wann 2023 soll eng Indextranche sollt eng falen, eng regulär, dat heescht net déi vun Abrëll 2023, dass déi dann ëm 12 Méint géif reportéiert ginn. Merci dofir. Zweet Fro géif ech stellen, Déi Hëllef, déi un d'Entreprisen erausbezuelt ginn, gëtt do eng Clause dran, fir hinnen ze verbidden, datt déi Entreprisë, wou Sue kréie vum Staat, verbuede kréien ze entloossen? Ass do eng Clause virgesinn? Also dat ass net virgesinn, souwäit ech elo weess. Mee dat ass, bon, dat ass effektiv ganz technesch, dee Framework. Dat hutt Der jo typescherweis an der Kuerzaarbecht, déi Betriber, déi am. Och am Covid 19, an deem Chômage partiel structurel, do déi konnten vun der Kuerzaarbecht beneficiéieren, hu sech effektiv missen engagéieren, net ze licenciéieren. Mee ech ginn dovun aus, dass dat elo keng Konditionalitéit ass an deenen Hëllefen do ënnert deem neie Framework. Ok, an eng virleefeg lescht vu menger Säit, eng technesch Fro, déi vläicht d'Madamm Thussing ka beäntwerten. Vue dass déi Kompensatioun iwwer Crédit d'impôt leeft, winni ginn déi konkret ausbezuelt ginn? Wier dat eréischt no der Steiererklärung vun 23, wou da retroaktiv zréckbezuelt gëtt ginn? Kënnt Der do vläicht Detailer nennen? Jo, merci fir déi Fro. Ënnert der Konditioun, datt dat Gesetz, wat mer da wäerte preparéieren, och esou gestëmmt gëtt, ass envisagéiert, datt deen neie Steierkredit, datt dee mat der Pai pro Mount ausbezuelt gëtt, respektiv mat der Pensioun an dann a priori ab August 22 bis Mäerz 23 inclus. Reuter, Reporter.lu, Ech hätt vläicht als éischt mol e puer Verständnisfroen, notamment déi Zuelen, déi Dir, Här Gretz, elo grad geliwwert hutt, déi bezéie sech jo op d'Joer, also vum Kafkraaftverloscht bezéie sech op d'Joer 2019. Heescht dat, datt an deenen leschten zwee Joer d'Kafkraaft am Allgemengen erof a gaangen ass vun de Menagen, well soss kann een jo awer net soen, datt et eng eng wierklech Iwwerkompensatioun ass par rapport zum leschte Joer zum Beispill. Nee, dat hei ass eng Rechnung, déi hëlt déi ganz Period en compte. Dat sinn all d'Dépensen, déi en plus komm sinn, Dépenses énergétiques et non énergétiques. Dat ass den Delta, dat ass dee Plus, deen dobäi komm ass. An deen ass gekuckt ginn, wéi kann deen, wéi ass dee géigefinanzéiert ginn, souzesoen, vun de Ménagen. An dass déi Evolutioun vun de Revenue, do war jo zum Beispill eng Indextranche am Oktober vum leschte Joer, do sinn Augmentatiounen vu Salairë si gewiescht, deenen hu mer alleguerte Rechnung gedroen. An dann hu mer gekuckt, wat, wat bleift dann nach Rescht wat eigentlech ze kompenséiere wär duerch déi Explosioun vun Dépensen. Voilà. Dat heescht, dat ass just esou, wann Der se wëllt huelen, dat ass esou Sold vu Pouvoir d'achat, deen net gedeckt war. An dann hu mer gekuckt, Majo, wa just den Index spillt, wat mécht dat aus? Du koumen déi Mesure vum Energiedësch. Duerno hu mer gekuckt, wat bleift dann nach dann iwwreg? An duerno koumen déi Négociatiounen am Kader vun Déi Diskussioun, déi do elo stattfonnt hunn, wou mer dann de Crédit d'impôt zréckbehale ginn ass fir deen, deen Delta, wat nach Rescht bliwwen ass fir 22 an 23, wann Der kuckt an Ärem Déngen, hutt Der zwee Tableauen, och 23, an do gesitt Der, dass dofir ass dann 22, wat kompenséiert gëtt, an 23. A bei 23 Do fält dann erëm eng Kéier eng Indextranche, déi da rattrapéiert dee Perte de pouvoir d'achat, déi da stattfonnt hat, déi mer décaléiert hunn. Voilà, dat heescht esou, dass, esou wéi een den Tableau muss liesen, dass am Fong geholl e Sold iwwert déi Joren. Dat heescht, just déi lescht Linn vum Crédit d'impôt, déi feelt u sech. Also do wär nach eng Linn dobäi, well momentan stinn déi negativ Delta. Ech hu just d'Defiziter gewisen, d'Madamm Thussing deckt se mam Crédit d'impôt. Dann hätt ech nach eng weider Fro, wat den Index betrëfft. Et gouf elo déi ganz Zäit just iwwert d'Indextranchë geschwat, déi de Salaire betreffen. Wéi gesäit u sech mat deenen anere Servicer oder zum Beispill Allocatiounen oder Kannergeld, déi jo u sech och indexéiert sinn, wéi gesäit et domadder aus? Géing dat dann och eréischt nodréiglech fonctionnéieren oder géing do trotzdeem am August schonn zum Beispill d'Kannergeld erhéicht ginn? Ech menge mir huet jo gesinn, datt mer am Fong engersäits Saachen, déi net elo ënnert de Crédit d'impôt kënne falen, wéi zum Beispill de CEDIES, d'Bourse fir d'Studenten, déi sinn jo, wann een esou wëll, indexéiert ginn, doduerch datt mer se revaloriséieren an upassen un d'Inflatioun. Dat selwecht beim REVIS. a bei deenen, bei deem Revenu minimal do fir déi Leit, fir handicapéiert Leit, och do kënnt jo eng speziell Mesure. Dat si jo, dat si Mesuren, déi an déi, an déi Richtung ginn. Beim, beim Kannergeld ass elo näischt ugeduecht, mee Dir wësst, dass dat viru Kuerzem jo index, also, jo d'lescht Joer jo nach am Fong adaptéiert ginn ass, indexéiert ginn ass. Sou dass beim Kannergeld elo do näischt, näischt virgesinn ass. Dat heescht, just fir sécher ze sinn, dat heescht alleguerten Saachen, déi indexéiert sinn, dat géing dann och am August, géing déi sech net applizéieren? Genau, jo. Okay. Vläicht eng politesch Fro, déi vläicht un de Minister Fayot, Hutt Der net e bëssen den Androck, wann Der heimat, och wann et eng exzeptionell Mesure ass, mee vläicht emol e bësse salopp ausgedréckt, ee besseren Index erfonnt hätt, well e méi selektiv ass, well déi Ënnescht méi profitéiere wéi déi iewescht Kategorie vum Salaire? Kann een dat esou ausdrécke respektiv wat wär Är Reaktioun do drobber? Also d'Virgab an de Parti pris war hei effektiv vun Ufank u fir ze soen, mir maachen eppes wat selektiv ass. Mir hu keng onbegrenzte Moyene, mir sinn an enger Situatioun, déi och budgetär net einfach ass, wou mer net wësse wat wäert passéieren an deenen nächste Méint an iwwer déi nächst zwee Joer. Dofir kënne mer net elo ganz breet streeën. Dofir hu mer dat cibléiert. An dat war d'Idee dohannert an dat ass och, meng ech, effektiv eng Première, dass mer dat op esou eng am Fong, präzis an a pointéiert Aart a Weis maachen, vun deene Quintillen ausgoend, wéi den Serge Allegrezza dat elo just gutt explizéiert huet, a wierklech kucken, do wou et e Verloscht gëtt un Kafkraaft, an dat dann kompenséieren. Mir gesinn och par ailleurs, dass den Index deen Effet huet, an ech wëll dat och elo guer net bewäerten, dass en, wann e voll spillt, en an deenen ieweschte Revenuen am Fong ausschléit an méi am Fong kompenséiert oder méi Kafkraaft nach gëtt, wéi dat wat verluer gëtt duerch den Effet vun deenen héijen Energiepräisser an aneren Depensen. Dat huet och domadder ze dinn, datt déi Kompositioun vun der Consommatioun vum Wuerekuerf an datt tëschent deene verschiddene Menagen an deene verschiddene Revenusklassen anescht ass vun deem engen zum aneren. Dat heescht, do gëtt et schonn effektiv Diskrepanzen. An hei war wierklech d'Idee an wierklech de Parti pris vun Ufank un, fir ganz, fir hei op eng sozial selektiv an op eng sozial gerecht Aart a Weis do wierklech z'intervenéieren. An do ass de Crédit d'impôt natierlech e super Instrument, wou et, wou déi Energiekris an déi Situatioun hei am wéitsten deet. Ech mengen, dat wor effektiv fir d'ganz Regierung wierklech, wierklech wichtig, dass, dass mer hei déi, déi am meeschten u Kafkraaftverloscht eben, eben hunn, dass mer déi kompenséieren, dass mer déi, wéi mer Iech hei erkläert hunn, wierklech largement kompenséieren, wéi gesot op eng sozial gerecht an op eng cibléiert Aart a Weis. An ech mengen, dat hu mer wierklech ganz, ganz gutt hei mat dësem neie Crédit d'impôt énergie fäerdegbruecht. Wa keng weider Froe sinn, da soe mer Iech alleguerte Merci an nach e schéinen Owend. Merci.